א גוטן אידעראינער און וועלקאם בעק צו בין פאראנען בין טפל ולבן, דזשאסט קידינג, וועלקאם בעק צו בחרת בחיים, היינט האמיר אונז א ווערי ספעשל געסט, סאו אונז זעמיר געספאנסערד, איינער פון אונזער מעין ספאנסערס איז חמד, חמד העלפט מיך, ער האט מיך געגעבן אסאך פון די אינטערוויו חברה, חמד איז פון די נאמבער וואן אויב נישט די נאמבער וואן פלאץ אין לעיקוואד פאר מענטשן, איך נוץ שוין חמד פֿערצן יאר, די בעסטע דאקטערס, די מאוסט נאלעדזשעבל פיפל, און די בעסטע קאסטומער סערוויס, שימי איז די נאמבער וואן גיי, עניבאדי וואס וואוינט אין די סאוט עריע קען חמד סעיד, זיי האבן געפענט א פאר יאר צוריק און געמאכט א מהפכה אין לעיקוואד, ניין איי לאוו איט, איך פלעג מיך דארפן טרעוולען צו די אנדערע זייט, איך האב מיך, מיינע קינדער האבן זייערע דאקטערס, דאקטער משה לעווי איז מיינע קינדערס דאקטער, איז ווער משוגעת ווארט מיך קודם נערוועז געמאכט אביסל ווייל ער קומט אריין מיט דעי מיקי מאוס וואטעווער, באט נאכדעם האב איך כאפט מיינע קינדער האבן עס אנגעהויבן ליב האבן, דו פארשטייסט, איך אלס א טאטע ווערט אביסל נערוועז ווען דאקטוירים קומען אריין און רעדן צו דיר כיתה א' שפראך באט נאכדעם כאפסטו אה ניין, איך האב אים געפרעגט, אינדערהיים רעדסטו אויך אזוי? זאגט ער ניין נאר דא, עניוועי,

נאטינג אבאוט סטעטן איילענד, איך האב נישט ליב געהאט סטעטן איילענד, נאטינג פערסענעל. אקעי. פלאץ איז זייער א שיינע פלאץ, איך האב עס נישט ליב געהאט. ליסן, פאר א וויליאמסבורג יונגל, איך האב מיך אויסגעלערנט אויכעט, מיין מיינע אינלאס זענען פון פון קליוולענד אהייאו, איך וואוין אין, מיין שווער וואוינט אין אהייאו, סאו זייט מיין חתונה, איך בין שוין חתונה געהאט, ווי די צדיקים פלעגן זאגן א קיימעלאן פון פֿערצן יאר. קליוולאנד אהייאו, אנטשולדיגט פאר מיין שווער, און אנטשולדיגט פאר אלע מענטשן וואס וואוינען אין קליוולאנד אהייאו, ס'איז ווי חלומות גייען צופייגערן. ס'איז די אולד עידזש האום פאר דרימס. סאו איך נישט ק. ניין. מיין קאפ טוט מיך וויי נאר טראכטן פון דארט. נו. סאו איך האב געהאט די זעלבע זאך אין סטעטן איילענד. מ'האט געדארפט א יעדע זאך דארף מען אריינטשעפען קיין ברוקלין. אדער ביסטו אין סטעטן איילענד אדער ביסטו אין ברוקלין. ס'איז אזוי ווי טאנצן אויף צוויי חתונות אויף איינמאל. רייט. ס'האט מעלות.
קומסט אהיים כאטש געהאסט צו דיין פארקינג. סאו איך האב געהאט גערעדט מיט מיין רב דעמאלטס. ער האט מיר געזאגט קודם טרעף א דזשאב. האסט געהאט גערעדט מיט דיין רב ווי? אין סטעטן איילענד? מיין רב וואוינט אין בארבערי ביהמ ד, ברויך איך רעדט מיט אים וועגן מופן, כ'האב געטראכט פון לעיקוואד, האט ער מיר קודם טרעף א דזשאב, און נאכדעם וועסטו דעסיידן.
דזשאב איז זייער א וויכטיגע זאך, איין טאג באקום איך א פאון קאל פון א יונגערמאן א חבר מיינע, טאקע דיין נעיבער מאיר גאלדבערגער. אה מאיר, ווערי נייס. מאכט א וואך נאכט עפעס.
יו גאט א בעיבי? איך ווייס נישט ווען דאס גייט עירן, סאו עס קען זיין די קינד גייט שוין זיין אן פאות. מאיר קאלט מיך איין טאג צו איך ווייס א חסידיש אינגערמאן אין די מעדיקל אינדוסטרי וואס זוכט א דזשאב אין לעיקוואד. זיי לוקן פאר א יונג חסידישע דאס איז א קאמפאני אין חמד זיי זוכן א יונגע חסידישע מענטש מיט מיט עקספיריענס אין די מעדיקל אינדוסטרי. זיי עפענען א נייע לאקעישאן אין די חסידישע געגנט סאוט לעיקוואד סאו.

האסט געזען ווי א מענטש איז אריינגעקומען, ס'איז נישט נאר די אריינקומען אין די מעדיקעל פעסיליטי, א לאט אוו טיימס אנפארטשענעטלי דארפן זיי גיין ווייטער גיין אין א שפיטאל, זיי דארפן האבן איינער זאל זיי ווי מ'זאגט אנכאפן די הענט, ווי ניער לייק איינער זאל פאלאו אפ וויט דעם, ענד א לאט אוו טיימס אנפארטשענעטלי פיפל אר בינג דייעגנאוזד, ס'איז נישט נאר מ'קומט אריין פאר א סטרעפ קאלטש און מענטש קומט אריין מ'פילט נישט גוט און די נעקסטע טאג לייק וואט העפענד לייק מ'טרעפט זיך אין האספיטאל. רייט. סאו זיי דארפן רייט, ס'איז ס'איז למעשה ס'איז א זייער א פולפילינג דזשאב, מענטשן מענטשן ווען זיי רעדן ווייסט וועגן מיין טאטע, יא מיין טאטע איז אין די לוויה ביזנעס שוין העכער דרייסיג יאר, און מענטשן האבן ליב די די סטופיד די סטופיד דזשאוקס, ווייסט איך פלעג איך פלעג אויפוואקסן

וואס איז די מעין דזשאב פון א חברה קדישא? קאוז פיפל דאונט קנאו וואס איז וואס גייט, איך האף צו האבן א פאדקעסט פון מיין טאטע אויכעט, באט וויל סי האו דעט גאוס, באט סאו איך בין מסביר פאר מענטשן, ביסיידס א א חברה קדישא איז א טרעוולינג עידזשענט צו די נעקסטע וועלט, בעיסיקלי קאלסטו אן, כ'האב א נפטר, מ'ערעינדזשט אלעס, באט מאר אימפארטענטלי דען עניטינג איז מענטשן זענען זייער וואלנערבל עט דעט טיים. מען ווייסט נישט ווי צו גיין. ווייסט וואס ווען דו דארפסט איינער וואס איז גראונדעד וואס קומט אריין און איינער האט אמאל געזאגט כ'ווייס צו ס'איז אמת אז ווען איינער חס ושלום שעהט עפעס אנשטאטס גיין זאגן איינער זאל קאלן הצלה זאגט מען דו דו גיי קאל הצלה יו נאו אזוי געסט פאר יענעם א דזשאב איט העפענס סאו די זעלבע זאך איז מיט דיר אויך יו נאו איטס ווערי קאמפארטינג צו מענטשן זענען צו פארלוירן מ'האט דיך דייעגנאוזט מיט דאס דו האסט דאס האסט יענץ. רעדסט מיט א בחור, ער ווייסט וואס טוט זיך.
סאו איך באקום זייער אסאך מאל, ס'איז אינטערעסאנט ווייל איך באקום זייער אסאך מאל פאון קאלס פון אדער עס מעמבערס צו הצלה מעמבערס אויף קאלס לייק אדער עס פלעין פרייוועט פיפל, אסאך מאל איז פון א אינגל, איך קוק אן די זעלבע א אינגל טאנעיל מיט א מענטש וואס גייט יעצט אריין גיין אין סורדזשערי פאר קענטשער אויס חס ושלום סאמטינג עלס, ביקאוז ביי די ענד אוו די דעי די קינד וואס האט יעצט א אינגל טאנעיל דאס איז זיין ערגסטע זאך יעצט, דער איז נאטינג מאר אימפארטענט פאר אים. ער קען נישט ווייטער אנגיין מיט זיין לעבן יעצט, און די זעלבע די מענטש חס ושלום וואס האט סאמטינג מאר סיריעס קען אויך נישט אנגיין מיט זיין לעבן, ער דארף אויך, סאו ווען ס'קומט צו די אינדעסטרי יו העוו טו לוק עט יעדע זאך ווען א מענטש קאלט ער די זעלבע וועג צו ביי די מענטש איז די זעלבע סיריעס דער וואס האט א יונגע טאונעיל אדער דער וואס איז געווארן יעצט דייעגנאוזט. אזוי ווי מען האט אונז געזאגט ביי א וויירוס.

ניין, סא ס'קומט אסאך פון נישט עסן מסודר'דיג, גיין קומען, איך בין אייביג געווען אזא מענטש, כ'בין געגאנגען קומען געפארן, איך האב נישט געהאט, איך האב נישט די דרייו מאטאר זיך ארויסזעצן און עסן. Wow, סא וויאזוי, וואס האסטו געטון, האסטו געסליפט? איך האב מיך געסליפט, כ'האב געטרייט א יעדע דייעט, די דייעטס ארבעטן פאר אפאר מינוט. מענטשן כאפן נישט ביי די וועי, און ס'איז זייער א וויכטיגע פוינט, אוואדע די בעסטע וועג איז צו פארלירן וועיט, און ווען דו ביסט דרײַ הונדערט צען פונט,

באט ס'איז דרײַסיק פונט איז דאאבעל. יו נאו וואטש וואט די עסט עסט קאנסיסט הונדערט דרײַסיק פונט. לויט דעם ס'האט אויפגעסיינט מעמבערשיפ האב איך געזען ס'ארבעט נישט איך דארף אראפגיין אליינס צו די דזשים זען פארוואס זיין מעמבערשיפ ארבעט נישט און ס'פארלירט נישט. עקזעקטלי. סאו לאמיר פרעגן סתם א סייד קוועשן און ווייל מענטשן ס'איז זייער אינטערסאנט פאר מענטשן. ווען דו ביסט געווען גרויס, יא, חוץ די אבוויעסלי זיך ארויפשלעפן סטעפס מיט זאכן, דיין מאד, דיין מאדים איז מסתמא געווען עקלדיג.

און ס'זייער אינטערעסאנט, איך האב געזען זייער אסאך דאקטוירים, מענער, פרויען ווייס איך נישט, ווייל איך ווייס פרויען האבן נישט ליב צו קאכן, באט מענער דאקטוירים זייער אסאך האבן ליב צו קאכן, סאו כ'האב געזען צו דא עפעס א קאנעקשאן צווישן מעדיקל און עסן. פארוואס האלטסטו? וואס האלטסטו די קאנעקשאן איז?
ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, באט כ'קען טראכטן אפשר ווייל ווען א מענטש קומט אריין אין א דאקטער'ס אפיס, א קינד פילט נישט גוט אר וואטעווער, דעי ניד העלפ נאו. צו א א זאך וואס מ'דארף יעצט, זיי דארפן יעצט די מעדיקעישן, זיי זארן זיך מיט עסן. צו ווען א מענטש קומט צו א דאקטער באקומט די מעדיקעישן, ער טשעריפייס אים, לייק ער באקומט זיין, ער ווערט געזונט, זיי זארן זיך מיט עסן. א מענטש איז הונגעריג, ער באקומט עסן, ער ווערט מסודר.

וואס גייסטו יעצט טון? קודם איך טשעק אויך דאך וועם גייט מען קענען אנשרייען אויף מיין חס ושלום. יא, ס'דא ביידע איז דא מענטשן וואס וואס טוען דאס, כ'האב פונקט היינט גערעדט מיט איינעם, ער פלעגט ארבעטן אין שאפרייט האט ער מיר געזאגט אז דארטן די דזשאב פון די דזשענערל מענעדזשער איז צו טרעפן וואס דו האסט נישט גוט געטון, דאס איז זייער, וועגן דעם ארבעטערס אין שאפרייט זיי קומען, נו,

סא אוטאמעטיקלי די עולם איז העפי. רייט, סא דיין דזשאב איז אויך נישט נאר די סטעף, די בילדינג, אלעס, אויב א פייפ קראכט, עניטינג לייק דעט? יא, דארף איך מאכן זיכער אז די מעינטענענס דעפארטמענט נעמט קער פון דעם, נארמאל יעדע אינדערפרי טרעפט מען זאכן וואס צו געבן פאר די מעינטענענס דעפארטמענט, זאל איך לייגן אן טיקעטס פאר זיי. וואס מיינט טיקעטס? סאו אונז האבן א עפפ וויאזוי אונז ארבעטן, עני טיים א עמפלאי זעהט עפעס וואס זיי דארפן מ'זאל פיקסן דא א קאמפיוטער דארטן א בענקל לייק אלע די מינע זאכן זיי לייגן אריין טיקעטס סאו איך עפראוו אלע טיקעטס ענד דען איך לייג אויך אזוי ווייסט די מעינטענענס נישט צו לויפן פון דא און דארט זיי האבן דזשאבס. יא, מ'קען נישט לייג זיי וואקן ארום אין די האלוועי לייק אה קום אהער קום אהין ס'קען נישט ארבעטן אזוי סאו אלעס ארבעט מיט טיקעטס און דאן קען מען זעהן אויכעט וואס זיי האבן געטון ענד סאו אסאך מאל לייג איך אליינס אריין טיקעטס זאכן וואס איך באמערק און איך פארגעס אן די טיקעטס פאר די מעינטענענס דעפארטמענט און האוז קיפינג האט אויך זייער סקעדזשול באט אסאך מאל מען ווייסט מ'האט פארגעסן דאס מ'האט פארגעסן יענץ מ'דארף זיי ווייזן אויך די אלע זאכן ארבעטן מיט טיקעטס פלאס איך וואק ארום אויך אינמיטן טאג מאכן זיכער אז אלעס איז נייס קלין איך מיין איינע פון די קאמפלימענטס וואס מ'האט באקומען איז אז ס'איז א ביוטיפול קלין בילדינג. זייער קלין זייער שיין.
טייטס צו האלטן אן טאפ שעיפ אפילו צו דא איז אסאך פוט טרעפיק. נאכדעם איז מיט סטעף, מאך זיכער די סטעף איז אקעי, זיי האבן אלעס וואס זיי דארפן, סופלייס, און די עיקר איז דורכן טאג איז די פעישענטס, מאך זיכער אז פעישענטס ווערן קעיר גענומען אין און אוט, מען דארף נישט ווארטן קיין לאנגע צייט, באקומען זייער אסאך פאון קאלס פון מענטשן פון אוטסייד וואס האבן קוועשאנס, און זייער אסאך מאל קענען זיי העלפן אויווער די פאון. רייט. אינשורענס, אונז העלפן פעישענטס מיט נארמאל באקומען אינשורענס. רייט רייט, דאס איז א גרויסע זאך, ביי די וועי איז סליידינג סקעיל, דאס איז א שטארקע זאך פון חמד. יא, כ'באקום זייער אסאך פאון קאלס פון אים. זיי מסביר א רגע פארן ציבור וואס מיינט א סליידינג סקעיל און וואס. סאו ביקאוז אונז זענען א FQHC, פעדעראל קוואליפייד העלט סענטער, קענען אונז געבן דיסקאונטס, און אונז ווערן ריאימבערסד ביי די גאווערמענט, סאו דאס מיינט אז א מענטש האט נישט קיין צוואונג זיך אויף די אינקאם,

נו, עף מיינט איינער וואס האט גארנישט קיין געלט? וואס האט די מערסטע אינקאם. אה, די מערסטע אינקאם. עי איז דער וואס האט נישט גארנישט. סאו זיי, סאו ס'קען נישט זיין אז האסט גארנישט קיין אינקאם. פון וואו לעבסטו? ווי, ווער ביסטו? סאו דארפסטו ברענגען אז אויב ביסטו א עי, דאס מיינט אז די איינער האלט דיך אויס. האסט א רייכע קאזין, האסט א רייכע שוואגער, האסט א וואטעוו, איינער וואס איז סיין. דארפסט דיך פון ערגעץ לעבן. אז דו ביסט א עי איז מעדיקל אינשורענס נישט דיין גרעסטע פראבלעם רייט נאו.
סאו דארפסט צו ווייזן פון ווי דו לעבסט. סאו נאר מען דא זייער אסאך מענטשן, ספעשעלי מענטשן מופן יעצט אריבער קיין פון ניו יארק קיין ניו דזשערסי, מען האט נאכנישט קיין אינשורענס, סאו איינע פון די זאכן וואס אונז קען טון איז עמורדזשענסי מעדיקעיד, קודם פאר דרײַסיק טעג ביסטו געקאווערט און הייבסט אן די פראסעס, אסאך מענטשן הייבן אן די פראסעס באט וואס איז מיט די ערשטע, סגעדויערט צייט, סגעדויערט אפאר וואכן ביז סאו קודם ביסטו געקאווערט פאר די ערשטע דרײַסיק טעג, סאו איך באקום זייער אסאך פאון קאלס פאר דעם, דאן באקום איך אסאך פאון קאלס פון פיפל אבאוט מעדיקל סטאף, לייק ווען א מענטש שיקט מיך א פיקטשער צו די דאקטער קען מאכן סטיטשעס אויף דעם, צו די דאקטער קען יענץ, לייק זייער אסאך מאל הצלה מעמבערס אויף קאלס, ברוך השם איך האב די זכי' צו זיין א פארט פון די ארגענעזעישן, און זייער אסאך מאל מעמבערס קאלן מיך צו זאכן וואס מ'דארף נישט זיין אין א האספיטאל אדער צו אונזער פעישענט, סאו צו איך קען לייגן די דאקטער אויפן פאון. סאו עטס קאארדינעטס מיט הצלה דא אויכעט? יא.
ווען מאכט א, סתם אזוי, ווען מאכט א עטס דילטס מיט שפיטעלער אויך אדער ס'איז סתם? סאו נאכדעם לעטס סעי אז דער פעישענט דארף אריין אין האספיטעל, חוץ וואס הצלה נעמט זיי. לאמיר זאגן איינער קומט דא אריין און דו זעסט דא דו דארפסט א שפיטאל. יא סאו אסאך מאל דא מענטשן וואס גייען מיט די קאר זיי דארפן נישט גיין מיט הצלה און אסאך מאל דא וואס מען דארף גיין מיט הצלה סאו אונז קאלן אייביג די האספיטעל אונז קאלן פון די פון חמד מעדיקעל סענטער אונז שיקן אריין א פעישענט פאר דאס און דאס אונז געבן די נאמען דעיט אוו בירט סאו ווען די פעישענט קומט אן אין האספיטעל האט האט די דאקטער פון די עמערדזשענסי רום די פלאר דאקטער האט שוין גערעדט צו אונזער דאקטער, ער ווייסט וואס עס קומט יעצט, און ער ווייסט אז יענער נישט אריינקומען סתם אזוי, לייק מאך זיכער יענער גייט גלייך אריין, ביז זיי האבן שוין גערעדט צו א דאקטער. און נאכדעם איז דא אנפארטשענעטלי וואס וואס איך האב פריער געזאגט, פעישענטס ווערן דייעגנאוזט, מען קומט אריין מען פילט נישט גוט, מען איז געווען ביים דאקטער פאר צען יאר צוריק און מען פילט שוין נישט גוט פאר די לעצטע אכט וואכן, מיט ווארטן מיט נישט גיין צום דאקטער און זייער אסאך מאל אנפארטשענעטלי פעישענטס ווערן דייעגנאוזט פעישענטס ווי דו. יא ס'איז נישט אייביג נאר חס ושלום ווי מ'זאגט די מחלה. עטץ קענטס דייעגנאוזן ערנסטע זאכן דא אויך? יא ווי דא בלאד ווארק ווי דא עווריטינג אין האוז סאו עטץ קענען דייעגנאוזן און ווי גייט מען פון דא וואס טוט מען? סאו אונז האבן די ריפערלס דעפארטמענט, סאו א לאט אוו טיימס געבן אונז זיך א דאקטער ווי צו גיין, באט אסאך מאל ריפערט מען דיך צו די ארגאניזעישן, יענע ארגאניזעישן, אונז מאכן די פאון קאל, אונז קאלן די ארגאניזעישן, זאגן אונז האבן דאס און דאס, די נאמען, די פעישענט, די דעיט אוו בירט, סאו ווען דו קאלסט די ארגאניזעישן האבן זיי שוין אלעס, און יוזשעלי האבן זיי שוין א דאקטער רעדי.

וואס כ'האב שוין געטראכט וועגן דעם א לאנגע צייט באט ווייס כ'מיין דאס איז א מעדיקל סענטער יא סאו וואס די חילוק קודם כל סתם די עולם זאל פארשטיין וואס די חילוק פון א אורדזשענט קעיר צו א מעדיקל סענטער ס'איז די זעלבע זאך ס'איז נישט די זעלבע זאך? סאו קודם כל אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט זייער אסאך מאל א מענטש קומט אריין פאר סטרעפ קאלטשער מ'קומט אריין און מ'פילט נישט גוט און מ'גייט פאר סטרעפ קאלטשער קומט צוריק אפאר טעג שפעטער כ'פיל נאך אלץ נישט גוט אורדזשענט קעיר, יוזשעלי גייט דיך מאכן נאך א סעל קולטשער, גייט דיך זאגן לייק אקעי קום צוריק נאך א וואך, און וואס געשעט נאך צוויי דריי וואכן? זייער אסאך מאל אנפארטשענטלי, א מענטש קען האבן טיירויד קענסער, א מענטש קען האבן אנדערע זאכן, ס'דא אזוי, חס ושלום, ס'דא אזוי סאך זאכן וואס מ'דארף טשעקן, סאו ווען דו גייסט צו א מעדיקל סענטער, אז אונזער דאקטער אין די אורדזשענט קעיר, אין סאמער סייז פעסט טרעק, אז ער זעט אז דו קומסט צוריק מער ווי צוויי מאל פאר די זעלבע זאך, גייט ער זאגן, יו נאו וואט?

האסט א פיס דאקטאר, האסט א, אונז האבן אין האוז פיס דאקטוירים, אונז האמיר, אונז האבן א דערמעטאלעדזשיסט, אונז האבן א קארדיאלעדזשיסט, לייק אונז האבן אזוי סאך דאקטוירים אין האוז, אז קענסט אלעס קעיר נעמען, זאכן וואס האסט געדארפט ווארטן אמאל צו גיין צו צוועלף אנדערע פלעצער האסטו אין איין בילדינג. ס'איז דא סערטען רעסטריקשענס פון א גאווערמענט פוינט אוו וויו אויף א מעדיקעל סענטער, וואס קענט עטץ נישט טוהן? מיענינג וואס זענט עטץ וואס האט עטץ נישט קיין רשות צו טוהן און פון דא און ווייטער דארף גיין דארפסטו גיין צו א האספיטעל? סא לעטס סעי אז לאמיר זאגן מען דייעגנאוזט דיך מיט סאמטינג מיט א מיט א קארדיעק מיט א קארדיעק אישו דארפסטו האבן סורדזשערי סא קודם כל

ס'איז נישט עפעס אריין עמערדזשענסי רום, אקעי יעצט לאמיר זעהן וועלכע, די דאקטער האט דיך שוין געזעהן, ער גייט דיך נעמען אין די האספיטאל, הי פאלאוס אפ, ער איז דארטן, ער ארבעט מיט די האספיטאל אויכעט, סאו זייער אסאך פון אונז דאקטוירים ארבעטן מיט האספיטאלס אויכעט, סאו אין די האספיטאל האבן זיי א גאנצע טיעם, סאו יו קען געט אין מאטש קוויקער. רייבער, כ'מיין, וואס כ'מיין צו פרעגן איז, האספיטעל ווערסעס מעדיקעל סענטער, וואס אויפערט א האספיטעל מער ווי א מעדיקעל סענטער? לאמיר זאגן דו גייסט דא לייגן בעטן, לאמיר זאגן, קענסטו מארגן ווערן א האספיטעל אדער ס'איז דא אנדערע מינע סערטיפיקעישאנס מיט אנדערע מינע זאכן? סאו האספיטעל איז מאר, זיי האבן מאר עדווענס, זיי זענען מאר עדווענס. סאו זיי האבן סאך בעסערע עקוויפמענט, סא זיי קענען מאכן סורדזשערי, זיי קענען מאכן אסאך מער טעסט וואס מען קען עס נישט אייביג מאכן אין אמעריקא סינט אפילו אונז האבן מיר די מאוסט די בעסט מאשינס באט איטס סטיל נאט א האספיטעל מאשינס, אונז האבן נישט קיין עם אר אייס, אונז האבן נישט קיין קעט סקענס, אונז האבן די עקס רעיס די בעיסיק סטאף. ר' הספר יו קען געטן מאטש עדווענס קעיר. דו קענסט טעקניקלי אויב דו דעסיידסט מארגן צו נעמען די פעסיליטי מאך א האספיטעל קענסט עס טון אדער דו דארפסט אריבער גיין אדישענעל. איטס דיפרענט דיפרענט רעגולעישענס. דיפרענט רעגולעישענס אקעי יעצט לאמיר דיר פרעגן א פאלאו אפ. אונז האבן געהאט למשל נעכטן א פעישענט איז אריין געקומען מיט א בלאד פרעשור פאם סיקסטי אווער פארטי פייוו.

אדער ווי דו האסט ליב צו זאגן סירקלינג בעק, יא. וואס א דאקטער וואס וואס קומט צו דיר, יא, יעצט האטס אסאך דאקטוירים און די חידוש פון חמד איז אז יעצט האטס געהעריגע רעגולער עסטעבלישט דאקטוירים, האסט דאך געזאגט ער ארבעט אין א האספיטל, דער איז געווען א דערמעטאלעדזשיסט פאר דרייסיג יאר, יו נאו, ער איז דא יעצט. פארוואס זאל א דאקטער קומען צו א מעדיקל סענטער? וואס אפערט א מעדיקל, לאמיר זאגן אזוי, א דאקטער אין א מעדיקל סענטער ווערסוס פרייוועט פרעקטיס, און א דאקטער אין א מעדיקל סענטער ווערסוס אין א האספיטל. וואס אפערט א מעדיקל סענטער פאר א דאקטער? קאלסטו מארגן, זעסטו אויב ס'איז א דאקטער עוועילעבל, אויב ס'איז א סאליד דאקטער, קאלס נעמען, וואס איז דיין סעילס פיטש, וואס געט א מעדיקל סענטער פארן דאקטער וואס ער קען נישט באקומען אין זיין פרייוועט פרעקטיס, אדער ער קען גיין צו א האספיטעל אדער וואטעווער. זייער א גוטע קוועשן, איך האב טאקע געפרעגט אפאר פון אונזערע דאקטוירים וואס פלעגן האבן פרייוועט פרעקטיסעס פאר יערס, פאר דעקעדס האבן זיי געהאט זייער אייגענע פרעקטיס, און וואס האט ער געמאכט אריבער קומט צו חמד, האסט דיינע פעישענטס, האסט אלעס אויפגעסעט, סאו אפאר זאכן, פירסט אוו אלל, אינשורענס צו האבן א פרייוועט פרעקטיס,

סאו קודם כל וואלן זענען א גרויסע פלאץ און אונז באקומען פאנדינג קען אונז האבן די אלע טעקנאלעדזשי די אלע מאשינען וואס אנדערע פלעצער האבן נישט. סאו וואס מיינט FQHE? מיענינג עטס זענטס אפישעלי נאן פראפיט? עטס מאכטס פראפיט? FQHE צו איז א פעדעראל קוואליפייד העלט סענטער צו א נאן פאר פראפיט? סאו קיינער דא מאכט נישט קיין פראפיט? סאו א יעדער ארבעט אויף סעלערי קיינער וואקט ביי די ענד אוו די דעי קיינער וואקט נישט ארויס איך בין די בעלעבאס סאיז דא א CEO נישט קיין בעלעבאס סאיז דא קיין בעלעבאס וואס וואקט ארויס נישט דא א CEO וואס אויף א פעיטשעק צו דו COO צו דו צו דו א גאנצע אדמיניסטרעישן באט קיינער נישט באלעבאס. רייט.
סאו צומאכט עס א ארגענעזעישן וואס דאס לאט דיך ספענדן אסאך געלט אויף ריסארסעס. סאו ווי סאך קאנטראל האט למשל די גאווערמענט אויף די פלאץ? מיענינג היות ס'איז נישט קיינעם געאונט און ס'איז גאווערמענט פאנדעד, די גאווערמענט קען מארגן אריינקומען און און אנהייבן איינטיילן און טיילן פעדזש דא אדער ס'איז דא. סאו אונז דארפן פאלאוען די גיידליינס פון די פון די דעפארטמענט אוו העלט. אין ארדער צו זיין קוואליפייד ביי די אינטערוויוס. אין ארדער צו זיין קוואליפייד, ברוך השם זיי קומען טעסטן, זיי קומען אראפ, סאיז אין העפטען צו בי דא געוועזן ריסענטלי צו טשעקן אויף אינספעקשאן, צו זיי לייק עווערי יער האבן אונז אינספעקשאן, און זיי זוכן ווי זיי קענען כאפן, ווייל קיינער זוכט נישט צו געבן געלט, און ברוך השם. שאפסט אויך געבן ווייטער זכי' אז ווי קען קיעפ עווריטינג אפ. אז שימי איז דא, העי, נו.
אז ברוך השם אז ווי קען קיעפ איט אפ טו שעיפ, און ווי מ'זאגט אלעס שטימט, די ביכער שטימט. אלעס שטימט, די פעסיליטי איז אפ טו דעיט, געהעריג.
נאטינג איז עקספייערט, נאטינג איז בראוקען, נאטינג איז לייק. ווערי אינטערעסטינג. און לאמיר דיר פרעגן א צווייטע שאלה, סאו דאס איז א גוטע פוינט וואס געזאגט וועגן די אינשורענס, האו אבאוט געלטער? כ'ווייס נישט וואס צו ענטפערן די קשיא. ס'לוינט זיך פאר א דאקטער געלט ווייז צו קומען צו א מעדיקל סענטער ווערסעס זיין אייגענע פרעקטיס אדער נאט רילי נאר היות די אינשורענס איז א פעקטאר אין דעם. אין ארדער צו טו קיעפ אפ טו דעי, א פרייוועט דאקטער קען נישט זעהן צו ער האט א סערטען אמאונט אוו פעישענטס וויפיל ער קען זעהן. סאו אמאל האט ער געזעהן צוואַנציק פעישענטס האט ער געקענט סערווייוון, היינט זעהן צוואַנציק פעישענטס קענען ער קען ער נישט סערווייוון ווייל די מאשינערי איז ארויף אין פרייז. אינשורענס די אינשורענס צאלט נישט מער ווי זיי האבן געצאלט אמאל, די אינשורענס איז געבליבן ביי א סערטען נומבער, זיי זעהן נישט פארוואס מען דארף צאלן מער, אפילו מאשינערי, אפילו עקוויפמענט, אפילו סופלייס, סטעף, דארף באקומען באצאלט מער ווי מען האט באקומען פאר צען יאר צוריק. ספעשעלי אידן וואס די לייף סטייל גייט ארויף מיט אלעם. סאו ס'איז זייער שווער פאר א דאקטער היינט צוטאגס צו האבן א פרייוועט פרעקטיס,

טשעקסט אריין טשעקסט ארויס זעסט דיינע פעישענטס און זיי האבן געזונט. און יוזשעלי יעדע דאקטאר האט עסיינד נורסעס צו אים, סאו ס'נישט אז ער קומט אריין א יעדן טאג האט ער אנדערע נורסעס, סאו די נורסעס קענען שוין די פעישענטס, זיי קומען אריין זיי ווייסן שוין די פעמ יענע פעמלי. און און דו וואלסט געזאגט אז די זעלבע זאך גייט אן אין א האספיטעל? אדער א מעדיקעל סענטער האט א מעלה פאר א דאקטאר איבער א האספיטעל? א האספיטעל קומסט אריין א יעדן טאג האסט אנדערע פעישענטס, סאו האסט נישט דיין זעלבע סטעף, און די זעלבע זאך מיט סטעף, סטעף ארבעט אמאל, אמאל ארבעט סטעף זונטאג דינסטאג און דאנערשטאג, אמאל, ס'ווענדט זיך וועלכע שיפט מען לייגט דיך אויף, יו קענט, טיל יו געט א סערטען פאזישאן, יו קענט פיק ענד טשוז, זיי דארפן דיך אריינלייגן אין א פֿערטי סיקס אווער א וויק, באט ס'קען זיין זייער זייער שווער, און נעמען דא סטעף אויכעט, נורסעס, מעדיקעל אסיסטענט דעט וואנט טו ווארק ראדער אין א מעדיקעל פעסיליטי דען אין א האספיטעל. נאך איין זאך, די אינשורענס ריאימבערסמענט פאר FQHC איז בעיסיקלי די מאכסט פון אינשורענס פלאס די גאווערמענט געט דיך נאך געלט פאר דעם, סאו קענסט צאלן פאר דאקטוירים סאך מער. סאו סיי קענסט זיי באקומען. מיר דאס מסביר איין מינוט, זיי מיר מסביר די חילוק. בעיסיקלי די פעדעראל גאווערמענט מעטשט וויפיל אינשורענס געט דיך געבן זיי בערך די זעלבע זאך, סאו ביי די ענד אוו די דעי דאקטערס קענען מאכן מער געלט.

מיין שוועסטער איז א RN, סאו די ווארט ווייס איך. PA איז וואס איז יוזשעלי דא אין אורדזשענט קעיר, סאו PA קען איך. MD איז דאקטער. סאו זיי מיך מסביר די חילוק, געב מיר דעם סדר, וואס מיינט דאס, פארוואס זאל איינער זיין דאס און יענץ, וואס קען איינער יא טון און דער אנדערע נישט, געב מיר אביסל א ברעיקדאון. סאו זייער אסאך מענטשן האבן זייער ליב די מעדיקל פיעלד, אבער זיי האבן נישט אזוי כח צו גיין אין סקול פאר

זיי טשעקן די בלאד פרעשור דורך די סוועפ קולטשורס, באט זיי קענען דא, זיי קענען נישט מאכן קיין איי ווי, זיי קענען נישט געבן קיין מעדיקעישן, און מעדיקעל אסיסטענטס זענען געווענליך נאר אין די מעדיקעל פעסיליטיס, נישט אין קיין האספיטעלס, סאו אין האספיטעלס איז מען געוועזן געווענליך א נורס, און זיי נעמען קעיר פון די פעישענטס, נאכדעם איז דא נאנט קענסטו גיין העכער פון דעם, קענסט וואנס די האסט עקספיריענס קענסטו גיין פאר ען פי, דאס איז נורס פראקטישענער, דעמאלטס ביסטו אזוי ווי א פיזישען לייק א דאקטער באט די קענסט נישט מאכן קיין סורדזשריס, קענסט אבער פרעסקרייבן מעדיקעישן, קענסט האבן דיין אייגענע פרעקטיס, און א לאט אוו פיפעל טאקע טוהן עס נאך זיי. איך בין א ען פי און איך האב א געהעריגע פאסיליטי. האסט דיין עקספיריענס פון אר ען, סאו די גייסט פאר כ'מיין ס'איז בערך נאך צוויי יאר, סאו ווערסטו א ען פי. און קענסט עפענען. און קענסט געהעריג פרעסקרייבן אלעס און עניטינג. יא אבער קענסט יא אבער קענסט נישט מאכן קיין סורדזשעריס. יא אבער מאסט פיפל דאנט דא סורדזשעריס.
ביסט גערעכט דעטס וויי דערס א לאט אף ען פיס. נו מ'דא. באט די שאלה איז נאר אלס אן ען פי קענסטו עפענען א דזשענערל פרעקטיס קענסט נישט ווערן א ען פי אין פעדייעטרי איז דא אזא מין זאך? קענסט ווערן א ען פי אין פעדייעטרי קענסט ווערן א ען פי אין קארדיאלאדזשי געווענליך די די געווענליך ען פיס אין א ספעשעלטי ארבעטן אין א פעסיליטי זיי האבן נישט א אייגענע פעסיליטי זיי ארבעטן אונטער א דאקטער אין דאס אינדוסטרי. אקעי. נאר מיט דו פי עיס, אין די ניינטין סיקסטיס איז געוועזן א שארטעדזש פון עם די'ס, סאו האט מען געמאכט אזא, צו מער אזא קרעש קורס געוועזן, מענטשן זענען געוועזן מעדיקס אין די ארמי, זיי האבן געהאט אסאך עקספיריענס אן די פיעלד, זיי זענען צוריק געקומען, נאכדעם שוועכע ווארדס איז געוועזן דעמאלטס, זיי זענען צוריק געקומען, זיי האבן נישט געהאט קיין דזשאבס. און פלאס ס'איז נישט געוועזן גענוג דאקטערס. גענוג דאקטערס רייט. סאו האט מען זיי געגעבן א פראגרעם, ס'איז געוועזן, כ'דענק נישט ווילאנג פונקטליך די פראגרעם איז געוועזן, און ס'האט געהייסן PAs. PAs, אבער זיי האבן געדארפט זיין אונטער די סופערוויזשן פון א MD. רעגולער דאקטער, אקעי.
זיי האבן אסאך עקספיריענס, PAs האבן זייער אסאך עקספיריענס, ביי, ביקאוז ביי די ענד אוו די דעי, דעי פרעקטיס עווערי סינגעל דעי. ס'איז נישט די גרויסע דאקטער וואס ער איז געווארן א דאקטער און ער האט זיינע פעישענטס און ער דארף אריין קומען צו זיינע סורדזשיס. יוזשעלי אסאך אורדזשענט קעירס נוצן פי עי'ס, זיי זעהן פעישענטס א גאנצע טאג.
ענד פי עי'ס פי עי'ס זיי קענען אסאך און נאם האסט מעדיקעל דאקטערס. סאו וואס איז די טעקניקעל חילוק צווישן א ענ פי און א פי עי? סאו א ענ פי האט עקספיריענס אלס א רעדזשיסטערד נורס, זיי זענען געוועזן רעדזשיסטערד נורסעס פארדעם, סאו דעי העוו א לאט אף עקספיריענס דען איטס זיי זענען קאזינס בעיסיקלי. יא אבער וואס? א עמ פי קען טוהן עפעס וואס א פי עי קען נישט? א ענ פי קען האבן אייגענע פאסיליטיס, א פי עי איז אייביג, זיי קענען, א ענ פי קען פרעקטיסן אליינס, א פי עי דארף זיין אנדער די סופערוויזשן פון א מעדיקל דאקטער, פון א עמ די. באט ער קען פרעסקרייבן מעדיקעישן אויך אלעס? ער קען יא מאכן סורדזשערי אדער אויך נישט? ניין, אויכעט נישט, און ער קען נישט האבן זיין אייגענע פאסיליטי. ווייל ער איז אייביג אנדער סופערוויזשן פון א מעדיקל דאקטאר. אקעי, און וואס איז מיט א MD? א MD געווענליך איז א הייער לעוועל, זיי זענען געוועזן אַכט צו צען יאר אין סקול, בעיסיקלי ווען זיי קומען ארויס זענען שוין ברוך השם פֿינף און דרײַסיק יאר האבן זיי נאך צען יאר צו פרעקטיסן און דאן ווערט מען שוין עלטער, דזשאסט קידינג, זיי האבן צוואַנציק יאר נישט צען יאר. דעי העוו. זיי זענען געוועזן אין סקול לענגער, זיי קענען אליינס פרעסקרייבן, זיי קענען האבן זייער אייגענע פרעקטיס, ענד דען זיי קען גאו פאר עפטער עם די, זיי קען גאו פאר א ספעשעלטי, זיי קען גאו, זיי קען ביקאם א סורדזשענט, א הארט סורדזשענט, א.
סאו א עם די מיינט דזשענעראל, קענסט נישט ווערן קיין עם די אין א ספעסיפיק קעטעגארי? קענסט יא ווערן.
פירסט יו ביקאם א עם די דזשענעראל, דען יו, סאו ס'איז בערך אכט יאר, נאכדעם, נאכדעם טשוזטו א.

דעי אר אלסא פיזיקעל טעראפי, זיי קענען פיזיקעל טעראפי אלסא. וואס מיינט דאס?
סאו צו דא זיי קענען זיך אויס מער אין די ביינער לייק מאר אין די אינסייד אוו די באדי. סאו לאמיר רעדן, לאמיר סוויטשן טאקע, ס'איז זייער גוט, ס'איז זייער גוט אז מען גאנג צו די קאנווערסעישן, ווייל איך וויל רעדן אביסל, דאס איז דאך א העלט פאדקעסט, סאו איך וויל רעדן אביסל וועגן די העלט, און איך וויל הערן וואס דו האלטסט, ווייל דו ביסט דאך שוין, דו ביסט דאך פון ביידע זייטן דא, יא? סאו איך האלט, איך האלט, ס'איז דא א גרויסע נאושען אז דאקטוירים זענען אין די טאש פון די פארמעסוטיקל קאמפעניס. איך ווייס אז ס'איז געווען אין, אין, אין צען יאר צוריק, פופצן יאר צוריק איז געווען אין קאליפארניע האבן זיי געמאכט א, א law, זיי האבן געוואלט מאכן א law אז יעדע דאקטער דארף נעמען עקס אמאונט אוו אווערס א יאר פאר נוטרישאן טרעינינג, לאז אפ מעדיקל טרעינינג, פשוט, און די דאקטוירים האבן עס געפייט. סאו היינט אינשורענס, איך האב געהאט געמאכט א ווידיאו מיט פעדער טאקע וועגן וועגן וואנדערפול וואטעווער וועגן עפעס א עיוויעי קאמפעני אזא פלאר טיים קאמפעני, האט מיר יענער מסביר געווען אז די אינשורענס היינט קאווערט שוין מער פלאר טיים, זיי האבן זיך נישט געוואלט קאווערן אסאך צו ווייל זיי האבן געזעהן די רגע דו פאוקעסט אן די רוט אוו ען אישו גייט די אינשורענס און די לאנג ראן צאלן סאך ווייניגער געלט, יו נאו, סאו די זעלבע זאך איז מיט די מעדיקעל פיעלד, ס'ליגט ס'איז אין די אינשורענס בעסט אינטערעסט צו פראמאוטן העלט ווייל אויב יענער איז געזונט דארף ער נישט קומען נעמען מעדיקעישאנס אסאך טאג באט אסאך מאל מענטשן פילן דאס איך האלט אין די אידישע אינדוסטרי ס'איז ווילן זיי מיט דיך אידן אזוי ווי דו זאגט דו ווילסט העלפן אנדערע אידן באט אין דזשענערל איז דא א נאושען אז דאקטוירים זענען דא צו פרעסקרייבן פילס. זיי נישט דא פאר דיין געזונט, זיי נישט דא פאר דיין וואויל וואוילטעטיגקייטן, ער איז דא פארן דאלער, וואס האלטסטו אויף דעם? סאו איך קען נישט ענטפערן אין דזשענעראל ווייל איך ווייס נישט וואס טוט זיך אין אנדערע פלעצער, איך ווייס וואס טוט זיך ביי אונז, ענד איינע פון די זאכן וואס מען לייגט זייער שטארק אריין אין חמד און וואס מען קוקט זייער שטארק פאר א דאקטער קומט אריין, היז בעקגראונד, ווער פעישענטס העפי וויט הים, מענטשן זענען געוועזן העפי, ער האט זיין, כ'מיין אלע פון אונזערע דאקטוירים דא,

כ'גלייב נישט ס'איז דא נאך א מעדיקל סענטער וואס איך קען וואס האט אזא גרויסע פאוקעס אויף ביהעיוויערל העלט, קינדער מיט adhd, מיט ocd, מענטשן, מענער. ס'איז א מורא'דיגע מעלה ווייל מ'ווערט מער און מער צוקוקט היינט צוטאגס. סאו לאמיר פרעגן א צווייטע שאלה, דו ביסט אין הצלה אויך, יא? סאו דו ביסט פון די זייט פון די באל געים און נאכדעם ביסטו פון הצלה אויכעט, אין דיין פון דיין פוינט אוו וויו וואס איז די נאמבער וואן פראבלעם? וואס די אידישער, וואס אידישע מענער, אדער אפילו פרויען, וואס זענען געג די נאמבער וואן קרענק וואס פלעגט סאסייעטי היינט? מענטל העלט.
אקעי. איך ווייס אז יעדער רעדט פון דעם, ענד די פאקט איז דער איז א לאט א לאט אף מענטל העלט טודעי ביקאוז זייער אסאך קומט פון, סיי ס'קומט אסאך פרעשור פון געלט, מענטשן האבן נישט קיין געלט, מענטשן, מ'האט, מ'מאכט געלט, באט מ'דארף נאכלויפן

מען האט מען איז אימפרעשען און לייק גייט צוריב אויף די קינדער און דאס גייט פון איינער צום צווייטען צו אזא צייט טשעין. סאו וואס געשעהט איינמאל די האסט פרעשור וואס איז די ריזאלט פון דעם? די מח קען נישט אנהייבן אזוי סאך ענד אט סאם פוינט פלאצט ער. סאו א מענטש האט פרעשור ס'ברענגט צו וואס? ס'ברענגט צו צו ענקזייעטי. סאו וויאזוי דיעלט מען מיט עקזייעטי? סאו ס'איז דא טעראפיסט, דו רעדסט צו זיי, זיי זאגן זיי זענען דיך מסביר וואס זאלסט טון, וואס זאלסטו האו טו ריעקט טו סערטען טינגס, ס'איז אזא וואס דו דארפסט קאנסטענטלי סטאדיען סטאדיען סטאדיען. איך האב גערעדט מיט דאקטער, נו וויאזוי הייסט ער, דאקטער טענענבאום וועגן טשיילדהוד עקזייעטי אויך, ס'איז א מעידזשער מעידזשער פראבלעם דאס,

ביקאוז ביי די ענד אוו די דעי איטס א נייע זאך, זי איז א קליינע מיידל פון דרײַ יאר אלט, זי גייט צו צולערנען אין סקול, ס'איז זייער נארמאל. רייט. סאך זאכן ס'איז נארמאל צו האבן סערטען ענקזייעטי. רייט, ער האט מסביר געווען טענענבוים אז די וועג וויאזוי מ'איידענטיפייט נארמאלע ענקזייעטי און שלעכטע ענקזייעטי איז די קאנסיסטענסי אוו איט און די וויאזוי הייסט די ווארט? אין די סעוועריטי אוו איט. ס'איז נארמאל פאר א קינד צו האבן עקזייעטי אזוי ווי דו זאגסט אין סערטען סיטואשענס, באט אויב ס'נעמט זייער זייער לאנג און ס'גייט נישט אוועק אזא מין זאך, אדער אויב זיי האבן עקזייעטי פון נארמאלע זאכן און זיי דארפן נישט האבן קיין עקזייעטי, יעדע קינד מעג מורא האבן אז ס'איז דא א מאנסטער אונטער זייער בעט, באט אויב ס'איז קאנסיסטענט און ער וויל נישט אראפוואקן פון בעט, איך הער. סאו דו האלטסט אז די נאמבער וואן מענטל נאמבער וואן אוו עניטינג איז מענטל עקזייעטי, מ'לעבט אין א קליינע, זייער טייט ניט סאסייעטי, יעדער איינער פאלאוט דעם אנדערן, געלט איז נישט דא גענוג, סאו ס'לייגט פרעשור אינדערהיים, לייגט עס פרעשור אויף די קינדער, סאו טערעפי איז די וועג וויאזוי צו דיעלן דערמיט, באט די טו איינע פון די זאכן פארוואס מען האט אויסאכן ענקזייעטי, פארוואס מען לעבט אויסאכן פרעשור, ווייל אונז וואוינען אזוי. סאו ברוך השם אין לעיקוואד האסטו אביסל מער פלאץ, באט מענטשן וואס קומען פון די סיטי, מען לעבט איינער אין דעם צווייטן אריין, איטס אימפאסיבל צו אטעמען, סאו א מענטש וויל האבן מנוחת ענים, ער דארף אטעמען, מען זעט די מענטשן לויפן אין קאנטרי פאר צוויי חדשים, מען לויפט צו די קעטסקילס, פארוואס? ווייל מען וויל אטעמען אביסל, סאו וואס איז מיט די אנדערע צען חדשים, דארפסטו נישט אטעמען? ס'איז אזוי ווי מען געט. קול אפרים פעדער.

קום אהער לאמיר זיך צוזאמפאטשן אביסל, געט גראונדעד, ווייסט וואס איך מיין? סאו לאמיר דיר פרעגן, סאו דאס איז דאס איז א קאמפליקעיטעד אישו, וואס איך מיין, באט וואס מען קען ארויסנעמען פון דעם איז רבותי, פאוקעס אן יור פעמילי, פאוקעס אן יור און, ווייסט וואס איך מיין? פאוקעס אויף אויף דיך, נעם אוועק אביסל די סטרעס, נישט דא קיין. איינער האט געזאגט אז ס'איז א מורא'דיגע זאך ווען די די זעלבע צייט וואס די קוקסט אויף יענעם און די טראכסט וואס יענער טראכט אויף דיר איז מעדזשיק, יענער טראכט די זעלבע זאך. וואס דו זאגסט אויף אים. וואס דו זאגסט אויף אים.
סא יא, אדוני דאס איז באלד א לענגערע שמועס. לאמיר דיר פרעגן א צווייטע זאך, און מיט דעם עמער ענדיגן. פיזיקל, מענטל העלט אויך מענטשן, מענטשן עוואוידן ווייל מענטשן טרייען צו לעבן, און אויך ביי די וועי זייער וויכטיג רבותי, עווערנעס, ס'איז אזא וויכטיגע, לאמיך טאקע יא פרעגן א רגע וועגן ברענגען עווערנעס צו א מענטל העלט אישו, ס'זאל נישט זיין טעבו. סאו ברוך השם דער איז העלפ חמד שטעלט צו און אפילו זייער אסאך מאל איז עס לייק צו זייער טייער מענטשן האבן נישט קיין געלט צו עס צאלן סאו דא האסטו אינשורענס צאלט פאר דעם יוז איט טעיק עדווענטעדזש אויף די אויף איט און זייער אסאך זאכן וואס וויאזוי קענסט עוואוידן לייק דא די בעיסיק גיי און א וואלק עווערי נעם א גיי שפאצירן א יעדן טאג גיי צום וואסער.

ענד דזשאסט דא די מינימום, גיי ארויס אויף א וואלק יעדן טאג, גיי צום וואסער, ס'איז דא גענוג, ס'איז דא גענוג זאכן וואס מען קען טון, דו דארפסט נישט פארן ביז קיין פלארידע, דארפסט נישט פארן צו אנדערע פלעצער פאר זיך אויסצורוען, קענסט גיין אפילו לאקאל. און מען דארף אויך ארויסנעמען די די סטיגמע פון מענטשנ'ס קאפ, מענטל העלט אישו מיינט נישט אז דו האסט אלצהיימערס אדער האסט געכאפט א נערוון בראך, אזוי ווי דו האסט געזאגט, אז דו סטרעס. גייסט נישט טון די. לאז אויף דיין מח. אז דו נעמסט שווערן צו עס באוואן, גייסט זיי אנפארטשענעטלי זייער אסאך מענטשן. ביי די טיימער כאפט עס רייץ א גרויסע פראבלעם סא לאמיר דיר פרעגן וועגן פיזיקל וואס איז די נאמבער וואן פיזיקל עילמענט וואס פלעגט היימישע אידנטום רייט נאו? די פיזיקל העלט? לייק די נאמבער וואן אישו? הארט דיזיס, דייעביטיס, סטראוקס, בלאד פרעשור? היי בלאד פרעשור, דייעביטיס און היי בלאד פרעשור איז פראבעבלי די מאוסט די צוויי. מער ווי הארט דיזיס? פראבעבלי, ענד אנפארטשענעטלי איז דא, איך קען זאגן פון א יעדע פעמילי, עקסטענדעד פעמילי, איז דא קענסער אויסער. מענטשן ווייסן נישט וויפיל קענסער ס'דא אין די קאמיוניטי. און דאס איז אלעס איז דירעקטלי רילעיטעד צו עסן? דאס איז נישט אלעס דירעקטלי רילעיטעד, באט זייער אסאך מאל די זאכן קענסטו כאפן ערלי איף יו דו יור העלט יור וויזיטס ביי די דאקטער. איך למשל, איך נעם בלאד ווארק יעדע זעקס חדשים. זשאסט רעגולער בלאד ווארק. מוזטו מעיק שור.

דאקטער פוטס יו אן מעדיקעישאן פאר פיו מאנטס און דען ברויך ער רבותי ווייס איך מיין מאך דעם יערלי פיזיקל ס'קאסט גארנישט ס'קומט מ'נעמט א בלאד פרעשור איך ווייל איך געגאנגען צו איך נוץ בעיקן נוץ איך קום דא זי זי מאכט קולות אויף מיר יעדע מאל דו ביסט דא געווען א יאר א האלב צוריק וואס איז דאס ווייס איך מיין און איך זאג אקעי אקעי איך זיך געמאכט יא סאו מ'דארף מ'דארף מאכן דעם פיזיקל און ס'איז זייער זייער וויכטיג און לאז איבער א מעסעדזש פארן ציבור קוק אריין וועלכע איז דיין קעמרע, דאס איז דיין קעמרע. סאו נאמבער וואן, מאכן א וועל וויזיט איינמאל א יאר, כאטשיג איינמאל א יאר, די רעגולער בלאד ווארק, מ'קען מ'קען זיך שפארן אזוי סאך עגמת נפש, אזוי סאך געזונט, ענד ס'דא היינט גענוג פלעצער וואס מ'קען גיין, ס'דא גענוג מענער דאקטוירים, היימישע דאקטוירים, ביי אונז אין חמד האבן מיר היימישע מענער דאקטוירים פאר די מענער וואס ווילן דווקא א מאן דאקטער, סאו דא יור בלאד, דא יור רעגולער וועל וויזיט, יו קען אלוועיס ריטש אוט איף יו ניד עניטינג לייק איף יו העוו עני קוועשאנס יו קען אלוועיס ריטש אוט טו מי יו קען אלוועיס ריטש אוט טו אווער אפיס וויל אלוועיס הער טו ענטער. רייט, זייער גוט. און יא, נאכאמאל, געזאגט זייער א גוטע פוינט, ווארט נישט, זיי נישט קיין זכר, זיי נישט דעם מאן, פוש אראפ דיין דיין, ניין, דיין פיס טוט דיר וויי, דיין הענט טוט דיר וויי, עניטינג, מענטשן כאפן נישט ווי אין טון זיי זענען מיט זייער באדי, באט זיי נאמען עס, די ווייסט זייער גוט ווען ס'שטעכט דיך ערגעץ ווי ס'ברויך נישט שטעכן. עניוועי, שקויעך שימי פארן אריבער קומען. די מאסט אימפארטענט זאך איז אז די נעמסט נישט קער פון דיך, קענסט נישט קער נעמען פון דיין ווייב און קינדער. הונדערט פראצענט. פוט יור פעמילי, נעם א פיקטשער, מיין רב זאגט אלץ, טעיק א פיקטשער אוו יור ווייף ענד פעמילי, האלט עס אין פראנט פון דיר ווען די בעטסט פאר פרנסה, האלט עס אין פראנט פון דיר ווען. פאר די קומסט אהיים זאלסטו בלייבן אין די ארבעט נאך א שעה. קידינג. און יא, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, פוט יור העלט פירסט, שקויעך פארן גיווינג טיים, שקויעך פאר חמד, און אגעין, חמד איך נוץ זיי, כ'בין זייער צופרידן, יוז דעם יור סעלווס, מסתמא די בעסטע מעדיקל סענטער אין לעיקוואוד, ונאמר אמן. שקויעך.